Chivei u le, tunah hian tumpang chuan in Black and Decker maw, Jigsaw kan nei a, chu chu kan rawn review dawn a ni a, thatna te leh kan neih ho bik a hi. Hei hi Black and Decker Jigsaw a ni a, Black and Decker chu kan hre reng ang a, world class brand a ni a, in hmuh theih ang hian hemi hi a ni a, a mawi a, a nalh a, a khawl a pawh a tha khawp mai a, finishing a tengkim a hi. Tichuan heti laiah hian kan han en anga four hundred watt corded. Jigsaw variable speed a ni a, variable speed a han tih kha chuan a speed adjust theih maw ang a kha a ni a, tichuan hetah hian hei ama specification kan ti dawn a nih a, sâk ṭawng takin sixty five millimetre depth cut a ni a, thûk zawng bevel cut maw forty five, zero to forty five degree thleng khân bevel angle cutting intih loh maw a thei zawng a, cut-na kha a angle cut a kha a thei bawk a ni. Tichuan hetah hian a inziak tel a, hei a. ihh ahh saw a hmaw pakhat a rawn chawm telh a hei hi thir a ni lo thing katna a ni a tichuanin heti lamah hianin hei ama hman dan tur hrang hrang a awm a ni ih khatiang khan hei a specification hrang hrang intih ila description te ih manual te a inziak bawk a tichuan manual book -- a rawn chhawm bawk hrim hrim a, chu chu ka rawn ti lang lem lo a, box chhungah hian a awm a, tichuan a product hrim hrim a in en chiang ila, tlai hi rubber grip a ni a, a hman a nuam khawp mai, vawn a nuam a, a nghet tha a, plastic lai ang a, hetlai vela plastic ang a, hei vawn ni lo khan a grip a a hah a dam a, a nuam bawk a ni, texture grip, heti lam pawh hi hei kuta hetia kut pahnihin maw ngawrh awk a, kut hi rem lo tak a nia, hetah kut ding lamin hetah kut vei lama, kut lehlam lehlam a vawnna, intih lam ho ang khan ita a hah a dam khawp mai, tichuanin. Variable speed maw hetah hianin a speed a hi a hnuaiah hian hnawk loh deuh mai hian hei a speed a hi adjust thei a ni plus minus in a awm ta a eng nge a speed chak zawng a ei chak zawng leh zawng lo a kha thenkhatah kha chuan heti lai hianin lawk deuh khan a awm a han thlak zung zung leng lo vel kha a hnawk a thatna lai chen te pawh an awm vek ta an thatna lai leh that lohna lai amahersei chu a hnawk sak lo khawp mai hetah hianin fel fai deuhin an rawn dah a ni tichuanin anmahni khawl hrim hrim mai hi hei ti lamah hianin vacuum nei tan vacuum Ah maw a vih luh thei a, vacuum a vih luh khanin hemi eng nge kan thi ing leh thir vel kan cut ah khanin a hip ta a vacuum khan heti lamah hian maw heti lamah hian a hip lut a tichuanin ih eng nge thing zai a khu a vap kan ti dawn nge thing zai nawi leh ih a phuai a kha maw a thing zang a thing zai phuai nawi vel a kha ih a hip vek a ni vacuum nei tan khan ka kha a that na a nia. khu darh nuaih loh khan maw tichuanin heti lama hnuai lamah hian hei elrens a rawn chhawm tel a ka tilang lo meng a elrens chhawmah hian hemi hi a adjust thei ta hei hi angle maw zero degree forty five maw thirty degree kha tih anga a bevel cutting duh tan angle cut duh a adjust na a ni a tichuan heti lamah hianin hei a guide bar kan ti dawn nge a awm bawk a ni tichuan hei hi a that lehna leh changtlun lehna intih ila midang tam tak ai a product inti zawk teh ang. Brand dang tam tak aia a chantlunna zawk chu a eng lo a hi quick ang zawngin maw awlsam zawnga vuah theih a ni a khawih maw kut khatin ka eng lo bawk sai hetia tuai zeuh hianin a vuah theih mai a ni hetah thenkhat ah chuan tlaiah hianin enge screw driver awm ta screw driver a herh thawl a vuah kha ngai ta a ni maw kha kha buai thlak hei tah chuan hei tia tian hei i kuai zeuh ang a tian i vuanga i thlanga a nghet ania mai chu chu a ni ta heng ho hian ti leh ti leh el an timi ho a hmang ta hei ti an tih hi a ni ta tlai a a pahnih a bawk pahnih awm hi ti an ti ta ti leh el ami lehlam chiah bawk awm kha awm bawk in ka hria ka chiang leh tawh lo an lam dan a kha maw a hmang thei ve ve a amaherawh chu chu hetlaia school driver leh ngai ang chi kha chuanin hetiang ti hi hmang ve leh thei lo thung a chuvang chuan a blade engang chi pawh lo nei lawk pawh ni ula hmang thei vek a kha vang khanin ih a awlsam a tin hna a ti sawt em em mai ni hemi vuah zung zung blade en tih nan ah khawnge ih chu mi ih a sei hemi eng nge a a saw a intih la a thing zai na a blade a maw a blade a hi hei aia sei kan hmang tiang khawnge ni tih i thlak duh pawn awlsam ber a thlak mai thei a khawnge a thir kat na zawk kan hmang leh nge tih khan in hna hrang hrang thawh kual duah duh pawh khan heta a hran pah a vuah chawp te te ngai lo khan in hman a awlsam thung a ni tih kha kan han sawi tel duah a tichuan in heti lam ah hian in eng nge hei chu ah a lock na ti mai lam maw pawh ah hetia ih eng lo pah a hetia ah zuk lock dah khan kha chu a va tawn a kha chu kan hrethiam vek tho ang maw kha kha a ni bawk a ni tichuan chumi te chu aw specification kan ti dawn nge a video kan review na ah chuan kan han pe ang a nakin ah a hran pah in thing kan han zai na leh neuh neuh te pawh eh a takin kan lan tir ang maw ih video dang kan siam anga kan youtube channel tumpang tih-- Maw ah khan in i kan dah a channel kan dah ta tumpang business tiin kan daih maw nge tumpang tiin aw tumpang tiin kan daih ka hria maw khatah khan tumpang jigsaw tiin emaw jigsaw review te han tih ula mizo in mizo tih khan kan dah deuh zel khera kan bungraw sap lai reng reng hi tumpang tih channel kan nei ta youtube ah hian i engkim mai hi kan test a kan review vek a kan sap lai ho emaw a tha ngei a ni. tih leh customer ten an duhthusam a nih leh nih loh leh hrang hranga kha a taka an hmuh theih nan khan kan review zel thin a ni. Chuvang chuanin a en duh tan pawn en turin kan chhawp chhuak dawn a. Maw chu chu hemi video ah pawhin kan han sawi lawk tel hrim hrim a ni e, a link leh video hrana hmu lo tan pawn maw hei. A finishing leh engli kim pawhin a tha a, a build quality pawhin a solid tha khawp mai. Ibel kan tih te a Inco tih te pawh an tha e, tha lo an ni miah lo a, amaherawhchu Black and Decker maw. An chak tha khawp a, an finish engkim a, build quality solid bawk a, ih duhthusam a tha an ni tih ila kan sawi sual awm love. Tin a watt a hi ni e, four hundred watt kan sawi tel leh lawng a, mai chauh inti maithei amaherawh chu ti hian kan sawi anga heta a branded lo eight hundred, six hundred, seven hundred watt, nine hundred watt pawh nise leh branded chin maw four hundred, five hundred te chu an inang reng tho a ni. Khatiang han heta entir nana ih enge. Boss te, Black and Decker, Stanley, Dewalt te maw, Makita kan tih te ho leh aah eng eng nge brand dang hrang hrang an tam ang. Maw khang ho te leh hetlai a Inco leh hrang hrang te pawh a pangngai chinah a indaih la. Khang ho ih watt sang te leh an watt hniam four hundred leh seven hundred ang khan an in ang vel daihin tih ila kan sawi sual lo. Chuta a kar a branded ni lo hei China import maw rebranding kan tih brand mak tak tak ang chi ho nena teh khin phei chuan in heng ho te chu eng anga one thousand watt pawh lo ni mah se heng te hi nen chuan a in ang emaw hei pawh hian tluk lo zawk mai thei tih an khawp a in chak laih kha ni a number ni lo in a brand a zir khan an call a hi an in chak laih ve em em mai ni tih kha kan han sawi tel leh duh zeuh a ni e.